si anak ini tidak bakawan lagi lawan sahabat-sahabatnya. Nah, dari sini inya itu duduk manyurangan tarus. Pas di saat inya duduk manyurangan datang lima kawannya, kawan sakalasnya. Anggap saja A, B, C, D, E. nah kak ujar si A tuh ya si Ahmad kenapa duduk manyurangan tuh ya kita datangi ke situ bo didatangi oh Ahmad ngapa duduk manyurangan di situ ngapa diulah ujar si Ahmad ya kada ada ayam diulah ujar si B ikam handaklah ya merasa nyaman ikam kawa ka rumahku malam ini jua kita ada pestanya ya pastu. Ayuh haja ak, jar si Ahmad ni, aku bapadah dulu lawan mama abahku, hakun kada maijinakan aku ni bajalanan, ujar si Cey bapadah haja manggawi tugas, malam ini malam minggu jua jar anu.

Ulun handak ka rumah kawan, handak manggawi tugas. Ulun malam ini bamalam di rumah kawan. Nah, bamalam di rumah kawan, ujar umanya. Kada mariputi urang lah bamalam di rumah kawan, ujar Ahmad. Kada, Ma ai. Urangnya baikan aja, Ma ai. Ada apa garang handak bamalam di rumah kawan? Handak manggawi tugas, Ma ai, ujar si Ahmad tadi.

Anu, pian bulik jam barapa nak? ditakuni abahnya. Jar Ahmad, ya kada tahu lagi ulun bulik jam bagapa, kena ulun bisa ai bulik surangan ya. Bulik surang. Si A datang, ai Ahmad dah hanyar datang kah? Hiih jar kita baimbaian masuk. Nah, si abahnya ini bulik ai ka rumah. Bulik ba si Ahmad ne lawan si kawannya ne bajalan ka rumah kawannya tadi masuk ka dalam jadi je si kawannya tadi yang si A B C dan E tadi so, anu sudahlah ya bahan-bahannya siap ya ujar si D ya barang bahannya sudah siap tinggal kita maramu aja ya jadi dia Si. Ahmad maramu apa garang? Ni maramu ngini pang nah jar, alkohol lawan ubat batuk kita campur ujar. Pas tu pulang ujar si. Be, aku nama anunya ja, maaduknya, maramunya, tuntung si Be mangamul disuruh si Ahmad marasani. Ngaran si Ahmad ni pamulaan mancubai, jar Ahmad ngini rasanya pahet, tatawaan ai si A, si B, si C, D, dan si E ni tatawaan, soalnya mereka suah dan rancak marasani. Nah,

Kada banagur mama lawan abahnya, ujar nang abah. Kanapa si Ahmad bulik imbah manggawi tugas kaya ituan garing kah, kanapa yu, hiih jar, ujar nang bini nih. Ayuh ha jar, kena ulun katuk lawangnya si Ahmad dulu nih, nakuni inya nih handak apa. Ahmad. Bukai pang lawang. Tunjul ha mak ai lawang ulun nih. Napa ikam kaya ini gering kah? Kada mak ai ulun nih kalapahan banar ai manggawi tugas. Nah, meh mangga ulun handak guring malah eh, ayu handak ai guring ha. di hari Senin si Ahmad ini kembali sekolah nah di sekolahan ketemu lagi dengan si A si B dan si C dan si D serta si E kata si Ahmad kayak itulah rasanya anu ya rasanya mabuk ya eh ya karena malam Selasa kita libur kalau ya kita pesta pulang ke rumah akulah ya eh eh ya nah tapi kita perlu duit 300 ribu untuk menukar bahannya nah setelah ma singkat cerita si Ahmad ini pulang lagi ke rumah setelah sekolah lalu bapadah lawan mamanya bah Ma, ulun ni handak nukar buku tiga ratus ribu duitnya, bukunya itu terbatas bangat, nah amun kawa cariakan bah lah sacapatnya, nah abah ni badiam lalu si mamanya. lawan abahnya kalu bapandiran badua, bah kaya apa kita ne bah kontrakan saminggu lagi bayar ada ai buang duitnya duit kontrakan barang kita pakai asa si ahmad nukar buku nah. Heh, kada papa lah kita kawai bahaya kita duit kita jajakan insyaallah dapat aja bang lihat nah duitnya kita unjuk dulu lawan si Ahmad nah duit si Ahmad nih diunjuk 300 jadi abahnya masuk ke kamar si Ahmad Ahmad jadi kalau ikam nukar buku hinggih bahaya pian kada percaya kah ada kayak itu pang nakai ya

Pas tu si A, si B, si C, si D min, meminum jua kebanyakan sedangkan Ahmad sataluknya merasanya sudah pusing melihat kawannya nang babusa-busa muntung si Ahmad ni bajalan kaluar rumah di tangah jalan inya rabah nah ada warga nang malihat Ai, ka anak siapa tuh bajalan rabah ka taguring kah ngapa kah, jar lakasnya kita paraki ja ujar warga yang kedua. Ih ih, jar lakasnya kita paraki ja. Pas sudah parak, ujar warga yang satu, wah ngini anak si haji si anu ja. Ih ih, aku meng- ujar si warga dua, oh ih ih anak si anu, aku handak mahabari warga lawan kuitannya duhulu lah jar. eh jar si warga satu eh eh, ha habari ha aku ujar warga satu aku nang membawa ka rumah sakit lah jar dibawa ka rumah sakit delapan jam si Ahmad kada sadar si dokter datang bakisah anak pian ni karacunan ubat pa ai tapi alhamdulillah masih diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak pian nih kada surangan haja, banyak kawannya jua. Nang lainnya tuh muntung babusa dan innalilah. beberapa jam kemudian si Ahmad ini sadar melihat ke kiri ada abah dan mamanya lalu langsung menangis abah ampuni ulun bah rancak berdusta ngaram putih pian Hakunlah pian maampuni ulun. Ujar Abah nya, Inggih ulun ampuni nak ai. Inggih Abah maapi. Inggih Mama maapakan kasalahan pian tapi jangan diulangi lagi, ujar si Mama nya nih.